ri dzhena khothe uri kone u wana vhuṱanzi
postmortem na na musi ya vhathu tenda khayo ye ya ḓi wana i tshi khou bvisela khagala zwe ya zwi bvisela khagala tshifhingani tsha murahu a vhone samusi ndi tshi khou amba hezwi zwithu zwi a konḓa mani vhone a si u ḽa maḓabula
u konḓa ka nḓila ḓe vho eh, vho hlungwani ngauri postmortem i khou ri ni mafhungo a tshipfundamuya zwi a konadzea muthu a ri sia fhano shangoni nga tshipfundamuya hu songo vha na zwiṅwe kha vha ṱori ndi to vha vhudzisa mbudziso inthihi ndi sathu dzula fhasi arali vhone upfhi vha tshi funḓa muya ndi musi kana ndi tshithu tshine vha tshi dzhia kha muṅwe vha tshi fara upfhi vhone vho shavha na tshi funḓa muya tsha muthu eh, zwi amba uri vhone vha khou ri client ya vhone na musi na mulandu thera ndi khou amba zwezwo na matshelo na mba matshelo ni kha ḓi amba zwezwo nga matshu u tshi vhuya nga dzi thene ri ḓo pfha hmm? zwifhio zwiswa zwiswa ee eh, samusi ndi tshi khou amba uri khoto i khou ri uyu mulandu vhuyela nayo na hoyinoni na zwi khou sumbedza uri haningei vho baleliwa zwino vho khou ḓisa zwiṅwe zwikotopola zwine u tshi tou ḓivhudzisa uri ndi ngani hu songo sengiwa u bva kale wa wo tou lindela hoyinoni na zwi amba zwa uri a huna na tshithu ndi vhathu vhane vho ṋamela muri zwino davhi davhi ḽo litshedza haningei vho khou nyaga u wela fhasi so they are just clashing on the throws ndi vhathu vhane vha tsha ḓivha uri vha fara gai u ya nga vhone ha u sa kona u ya nga vhone advocate vha khou renga dzi thene mulandu hoyu a u nga dzheni u ḓo phumuliwa u ḓo dzhena wa kona u phumuliwa na mulayo nga dzi 10 arali wa sa phumuliwa a zwi nga si konadzee a thi ḓi u ḓo wo ima mini phanḓa hawo okay zwi amba uri vha khou ri client yavho ha ngo ita hezwo zwine ha pfhi o ita kha vha ri ndi vha vhudze nga mulayo thiri vho fara lufhanga nna ni nga vhona lu lufhanga vhona vha vhona lu lufho zwino zwi ya nga uri muṅwe na muṅwe u fa mbuno dzifhio
Zwi a konadzea lufhanga lwa vha lu lu lufu u ya nga vhone. Yebo.
Ah, ho luga vho tlungwana ri ḓo lindela nga ḓuvha ḽa vhufumi ra pfa uri maswa ndi afhio vha khou ri mafhungo a home light vho a lindela vhone a vha na eh, na u tshuwa thiri ndi zwe ndo lugisa uri ri vha sahe muraḓo wa thiri Vhoṱhe vho ḓiṱuṱulaho ndi khou amba ngoho ndi ḓo ya nda vha sumbedza uri mubomo i gai khalavha haningei ndoluvhuwa nda ndi advocate eh, vha ri vha khou ḓivha vhuima kha ḽeḽia fhungo ḽa uri muhumbulelwa eh, ane a khou imelwa nga vhohlungwani ha ḓivhi tshithu ha ngo ita tshithu kha mafhungo a home light a tshifhingani tsha murahu vha khou ri hai vho luga musi nga dzi 10 arali mulandu huyu a ḓo wana a tshi khou gwevhiwa client yavho vha khou ri ri vha sai nga home light kana ndi vha sai nga home light kha vha ri ndi ye kha eh, dzi voice note eh, minete miṱanu fhedzi u bva hafho eh, ndi ḓo vhuya ndi tshi vhafha tshifhinga ndi pfha uri vhane vha khou vinywa vha ri le vha itela ṱhoho dza mafhungo na musi ndi lifhio